Pe tyvy oñemoĩhague Hesu rete opyta nandi. Mbohapy ára ojekrucifika hague pe opu'ã omano vaekue apytégui. oikove ha oikese ne rekovépe. Che ha'e pe jeikove jey, ha pe tekove ojeroviáva che rehe omanórõ jepe, oikovéta. Ohasáma haimete dos mil áños Jesús opu'ã hague te'õngue apytégui, katu oguerekóva tuichave ha ipu'akave arapypeguágui. Umi tendota jejapoymaguare oikove ha upéi omano, raikuéra ha mayma karai arandukuéra oikove ha upéi omanónte avei. Jesús katu oikove ág̃a peve, araka'eve ndoikói pe ijejúichagua, ndaijojahái. Ndaijojahái, pe Biblia he'i ñandéve María imarangatu rupi ou hague. Hekove ndaijojahái, hekove ohasapa opavavépe, hekove potĩ angaipa ỹ, ojapo milágro tuicháva avave ojapo'ỹva raka'eve. Pe iñe'ẽmondo ijojaha'ỹva omyasã imborayhu, tekove tyai ipohã ha tekove pyahu rehe oĩva oñemomba'ekuaa Salvador Jesús ijararõ. Mamo og̃uahẽhápe iñe'ẽ osẽ tekove pyahu, jerovia pyahu, jeikove pyahurã. Imano pe kurusúre ndaijojahái ojapo dos mil áños. Tupã arapy Jára ombou Jesúspe, Ta'ýra ha'eñomi ojekrusifikávo kuimba'e angaipáre. omano nderehe. Yvýgui opu'ã jey ndaijojahái mbohapy ára omano haguépe, oiko pe mba'e tuichaitéva mombe'u pyrã, Jesús opu'ã jey te'õngue apytégui. Pe inasimiénto, hekove ha imano, ha pe ipu'ã jey ohechauka Jesús ha'eha añete Tupã Ra'y. oúva arapýpe opavave kuimba'e ojesalva hag̃ua. Kóva ko Cristo Jesús, oikove ko'ág̃a oikese nde rekovépe ne angaipo'o ha ome'ẽ hag̃ua ndéve pu'aka ha tekopotĩ. Ehendu pe iñe'ẽ. Peju che rendápe opavave peẽ pejejopýva tembiapo ha mba'e pohýipe. Che pomombytu'úta, Che ha'e pe tape, ha pe añete, ha pe tekove, che rupi mante ikatu oñeg̃uahẽ che Túva rendápe. Pe Biblia he'i, Opavave pene'angaipa. Ha penemomombyry Tupã yvágagui, he'i avei, Angaipa rembiapo ne ánga jukaharã. Tupã rembiapo katu, tekove apyre'ỹ Kirito Jesús Ñandejára rupi. Jesús omano ne angaipa rehehápe, ko'ág̃a voi oĩ oike hag̃uáicha nde pype nde reko sãmbyhy hag̃ua. Péina ápe ahenói'aína ne rokẽme. Oimérõ ohendúva che ñe'ẽ ha oipe'a hokẽ, aikéta hógape. Reñandukuaa hag̃ua imborayhu ha iperdón, ha rereko hag̃ua tekove apyre'ỹ, tekotevẽ rejapyhy Tupã sakrifísio ne angaipáre ha rehenói toike nde rekovépe rejerovia rupi hese. Kóva ha'érõ Hi'ã ne korasõme ikatu reñembo'e jeroviápe ha Cristo oikéta nde rekovépe. Ajerure ndéve chemoirũmi ko ñembo'épe. Che ha'éta tenonde, Jesús, aikotevẽ nerehe, ne marangatúgui remano kurusúre che angaipáre. Aipe'a che rekove rokẽ ha romog̃uahẽ che Salvador ha che Járarõ. Eisãmbyhy che reko, ejapo chehegui pende reipotáva. Amén. Ko ñembo'e he'írõ ne korasõ oipotáva, ejapo upéi ko ñembo'e ne añohápe. Che ha ejey aja ñe'ẽ peteĩteĩme. Karai Jesús, aikotevẽ nde rehe. Tuicha chembojerovia remano rupi che angaipáre. Aipe'a che ánga rokẽ ha romog̃uahẽ che Jára ha che Salvador. Ejapyhy che rekovesã. Ejapo che rekovégui nde reipotáva. Amén. Ko'ág̃a, reñembo'émarõ jeroviápe ha remog̃uahẽ Cristo Jesúspe, remoinge nde rekovépe, ikatúnte nde py'aguapy reikuaáre oñe'ẽ me'ẽha oijapótagui rejerure va'ekue ichupe. Rejerovia va'erã avei neperdonáma ha. Nde ha'eha Tupã Ra'y, ha rerekoha tekove apyre'ỹ. Reñandusérõ pe tekovete henyhẽva Jesús mba'ekuaágui eñe'ẽ hendive opa ára ñembo'ehápe, eñandu imarangatu nde rekovépe remoñe'ẽhápe pe Biblia. ha eñembyaty ambuekuéra ituparayhúva ndie, ipahápe nemandu'a katuĩ imba'e porãite ha imba'ekuaaita rehe. Ndapohejaichéne araka'eve ha ndacheresaraichéne avei. Katuí aikóne penendive ára paha peve.